Haleluya, haleluya, haleluya. Nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me. Woyra wo le Aƒetɔ la me. Emawu etɔ la vi la kple gbɔ kple la ƒe ŋkɔ me. Amen. Medi míagblɔ na Mawu be akpe ɖe ŋkeke nyui yi ke wogana mí la ta. Míagblɔ nɛ be akpe. Ɖe ŋdi yi ke me míege ɖoa, míagblɔ nɛ be akpe. Ɖe ŋdɔ yi ke me míege ɖoa míagblɔ nɛ be akpe. Ɖe fie nyi yi ke me míeɖoa míagblɔ nɛ be akpe. Ɖe zã yi ke me míanɔa mígblɔ nɛ be akpe. Mawu si ke wɔ ɖoɖo ɖe nye kple ŋuti. Eya tɔe nye akpedada. Meda akpe na Mawu elabe eƒe dɔ me nyo eye eƒe amenuveve li tegbe. Meda akpe na Mawu ɖe eƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe ŋusẽ gã la ta. Midakpe na Mawu, eye ame yike na agudzedze la gale dzedzem na mi. Midakpe na Mawu, elabe eyae nye nusɔ katã ƒe ŋusẽtɔ. Midakpe na Mawu be eɖe mi ɖa le dɔléle me. Midakpe nɛ be eɖe mi ɖa le hiãkamenyawo me. Midakpe nɛ be eɖe mi ɖa le nusɔ ɖe sia ɖe ƒe kpɔkplɔ te. Midakpe nɛ elabe abosam mete ŋu miɔ mia dzi o. Mawu ƒe asi sesẽ yike le mia dzi eye wòbe miɔ mi su dziɖuɖu la. akpe dam le na Mawu le ŋutia, ɖe nɔviwo katã wòkɔ na mí la ta, ɖe ƒometɔ nyuiwo ko wòkɔ na mí la ta. Mí le akpe dam na Mawu le ŋutia, ɖe ame yiwo le míaƒe anyidzedze dzim ezã kple keli. Nya aɖeke meli míagblɔ na Mawu be akpe o, elabe Mawu ƒe ŋku le wo katã kpɔm. Elabe Mawu ƒe ŋku le wo katã dzi. Eya ta nɔvinye, kɔ akpedada na Mawu le ŋutia. ɖe eƒe dɔmenyo, eƒe amenuveve. Kpɔ gbɔ le yi ke nèle ɖa la. Ekpɔ ame si ke nènye ɖa la. Mawu lɔ̃ wò ale gbegbe eya ta wòkɔ via Kristo na bena ɖe neku ɖe tawò ɖo la, ɖakpenaɖela Yesu Kristo ɖe ƒe lɔlɔ̃ gã si ke wò ƒomevi wòtsɔ lɔ̃ wòe. Ɖela Yesue dze na akpedada le ŋuti ya míada akpe nɛ agblɔ be, Papa Yesu, akpe loo. ɖe dɔ gã yiwo katã wɔm wole na mia míagblɔ ne be ye le dɔ dzi la yesu xɔ akpe ɖe nɔvi vovowo katã ta mímadzudzɔ akpedada na wò ɖe nu gã yi ke negawɔ be edase le gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti be wòava nɔ kple mí akɔ nunya akɔ ŋusẽ yeye, akɔ nyasã, nugɔmesese, akɔ lɔlɔ̃nu nyuitɔ, akɔ nu vɔ̃ tsitri, ade mía me be míazɔ ŋgɔ ayi le Aƒetɔ la me. Gbɔgbɔ kɔkɔe nye be nàxɔ akpe. Mawu ƒe gbɔgbɔ nye dakpenɔ tɔxɛ. Togbɔ be vɔ̃wɔlɔ míenye hã, eɖena mí ɖa le nu vɔ̃wo gbɔ. ye kplɔna mi yina ɖe kɔkɔenyenye me akpenɔ tɔxɛ gbɔgbɔ kɔkɔe le yeyea ma míegblɔnɔ be akpe elabe nya yi ke le mía si míagblɔ le ŋutia ye koe nye be gbɔgbɔ kɔkɔe akpenɔ trinita kɔkɔe gã Mienyo ale gbegbe, miesubɔ mi le dzi eye mieda akpe na mi. Ɖe ŋkeke nyui yi ke mina migage ɖe me la ta. Miele nu tsɔtsɔwo kpɔ ge le ŋkeke ya me. Miele amenuveve xɔ ge le ŋkeke ya me. Miele ŋusẽ yeye xɔ ge le ŋkeke ya me. Dɔlélewo katã nu ava yi. Gbegblẽwo katã nu ava yi. Madzedziwo katã nu ava yi. Elabe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ yi ke yɔ ge mía la, Ana be nu atrɔ le míaƒe agbe me egbea. Papa, tɔwò koe nye agbe. Ɖela Yesu, tɔwò koe nye agbe. Gbɔgbɔ kɔkɔe, tɔwò koe nye agbe. Míebe míele akpe dam na mi tɔxɛ. Hallelujah. Nɔvi lɔlɔtɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me. Ŋusẽ aɖeke megali o. Le Mawu ƒe nunya me, nunya aɖeke megali o. Le Mawu ƒe anyasa me, ŋusẽ aɖeke megali o. Le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe mea, ŋutikɔkɔe ɖeke megali o. Le Mawu ƒe dɔwɔwɔ katã mea, dɔwɔwɔ ɖeke megali o. Le Mawu ƒe nuƒo mea, nuƒo aɖeke megali o. Le Mawu ƒe gbeɖeɖe mea, gbeɖeɖe aɖeke megali o. Le Mawu ƒe sedede mea, sedede aɖeke megali o. Le Mawu ƒe dziku mea, dziku aɖeke megali o. Le Mawu ƒe ame kpɔkplɔ mea, ame kplɔla ɖeke mega. Le Mawu ƒe fiaɖuɖu mea, fia ɖeke meli. Afi towo nava dzɔ eye togbɛwo nava eya nye Mawu li. Afi amegbetɔ nava zu nu gbagbea, Mawu le eƒe fiazikpui la dzi. Haleluya na Mawu le ŋuti. Míatsi haleluya na Mawu le ŋuti le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Tso tsɔ va yia, míenɔ ŋugble dem tso Luka ƒe agbalẽ ŋuti. Etawui ɖekɛlia ye míedze xexlẽ etsɔ yi ke va yi. Ta le Luka ƒe agbalẽ etawui ɖekɛ tso xexlẽme gbãtɔ.

Etsɔe va yie míedze ŋgbledede tso ŋuti. Nya ka nya ɖa dzi bia gblɔ na mi? Eyi ke Yesu kple eƒe apostolowo nɔ anyi eye Yesu kplɔ wo ge ɖe gbedodoɖa me. Nɔviwo menya leke woate ŋu ado gbe ɖa. Wole Yesu kpɔm abe nukpɔlawo ene. Wozu nukpɔla le Yesu ŋuti. Eye wokpɔ be aleke Yesu ɖo gbe ɖa. Ne yewomebie be nefia yewo gbedodoɖa abe aleke Yohanes fia na eƒe srɔ̃lawoa, Ne yewoɖo teƒe o, yewomete le naneke wɔge o. Wo dometɔ ɖeka gbɔgbɔ la ƒoe ɖe nu be bia aƒetɔa, bia be leke yewoado gbe ɖa elabe le yewo ŋutɔ ƒe nunya me womate ŋui o. Eye wote ɖe Yesu ŋu. eye wògblɔ nɛ le hahodo me le esime ke wowu gbedodoɖa akpa gbãtɔ nu. Eƒe aƒetɔ fia mí gbedodoɖa. Medi magblɔ nya aɖe na wò be ne ame aɖe le ŋgɔ na wò, nya le ke wòate ŋu ado gbe ɖa, nya le ke wòate ŋu aƒo nu kple Mawu, nya le ke wòate ŋu able Mawu nu. Nya aleke Mawu akpɔ ŋusisi na ame yi ke le gbe dom ɖa te ɖe eŋu. Srɔ̃ gbedodoɖa. Míayi tsɛtsia gbɔ ko ema menya ɖekee o. Míayi agbɔa menye nya ɖekee o. Ete nɔnɔ anɔ Mawu ƒe ŋkume ayɔ Mawu wòatɔ na wò. Leke le ayɔ Mawu hafi Mawu natɔ na wò? Nɔvinye, bia ne woafia o. Ne wonye afi ma ko la nɔ ema. Apostolo menya leke woabia nu ma o. Tɔwɔ aƒetɔ fia mi aleke miado gbe ɖa. Yewo ŋutɔ xɔ se be yewo le gbe dom ɖa kekeŋ gakea. Yata Yesu gblɔ na wo be kpɔ ɖa nanɔ ya nutsitsi dɔ kple gbedodoɖa. Eya koe hatua wɔe. Yesu meke ɖi kple wo o. Ebe kpɔ ɖa vinyewo, ne mi bia wodo gbe ɖa ɖe, mi bɔbɔ mia ɖokui. Nya la koe nye be nade dzesi ɖokui o be ame yi ke le nu ƒom kplia, enye ame yi ke medana le eƒe ŋugbedodoawo dzi o. Alabe efia mavɔ ye wònye. Ekpɔa nu le ahlaƒe eye wòkpɔa nu le gaglãgbe. Na le Mawu ƒe ŋkume bia do gbe ɖa. Aƒetɔ enya wò dzimedzidzi nyawo kekeŋ. Naneke mele ɣaɣla yi ke menya le eme o, elabe eyae wɔ wò. Taɖevinyewo. Migblɔ be, Mía Tɔ si le dziƒo. Menye wò ɖeka be Fofo yi ke le dziƒo, míawo mía Tɔ yi ke le dziƒo. Wò ŋkɔ ŋuti nakɔ. Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ. Zi ale si nègblɔ be wò ŋkɔ ŋuti nakɔa, Mawu ƒe ŋutikɔkɔea ege ɖe mewò. Wò fiaɖuƒe neva. Míbe míagbe ya ma míele fu kpem. Mímenya fi kawo míatɔ ɖo. Enuwo le gbegbem le mía ŋuti. Elabe fiasa yiwo ke me míele, dukɔ yiwo ke me míele, menye dukɔ nyui o. Aƒetɔ Yesu Kristo nya siawo katã. Eya tɔ gbe bena ɖe wò fiaɖuƒe neva. Ame sia ame ke yɔ Mawu Eye Mawu ƒe fiaɖuƒe ge ɖe eƒe agbe me. Ame ma mezuna fukpela o. Ame aɖeke menɔa fiasã me nɔ fu kpem o. Eye fiasã yi ke nye Mawu tɔ, be nàna Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nage ɖe woƒe agbe me, enya gãe. Medi be wò hã nàyɔ Mawu ƒe fiaɖuƒe be neɖiɖi ɖe wò agbe dzi zã kple kali. Ehiã Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Ehiã Mawu ƒe fiaɖuƒe ɖe wò agbe me. Nenye gbedodoɖa nɔ wò ŋkɔ ŋuti nekɔ, wò fiaɖuƒe neva. Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nekɔ la. Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nekɔ le wò agbe me la. Woade dzesi be enye Mawu subɔla nyateƒe. Ame aɖeke mesɔ kple Mawu yi ke subɔm nèle o. gake medzi be nàka ɖe mawu ma dzi nya be ne dze klo yɔa yeƒe yehowa etɔnae xoxo mele me tsi ga o eye mawu ma mada asi le nuwo o ele be le klalo bia wɔ nu sia nu na o ebe wofia ɖuƒe na va be míate ŋu awɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi mawu ƒe lɔlɔnu wɔwɔ le anyigba dzi menya le wɔwɔm na mi o gake ne ebe fiaɖuƒe va míele wɔ ge Mawu ƒe fiaɖuƒe nava wò agbe me la. Ebe kpɔ ɖa, midzi dziƒo ƒe nuwo la. Dziƒo ƒe nuwo dzi ge miale agbã, ne wosu mia sia. Yi be fiaɖuƒe keke ɖe miaƒe agbe me, nu yiwo katã hiã mi le anyigba dzia, miakpɔe. Edzi la, ebe na miegba miaƒe ŋkeke nuɖuɖu la. Ŋutete nuɖuɖu gbe sia gbe hiã na nye kplɔla. Be manɔ nya he amewo nɔ mía ko be kpɔ Mawu subɔlawo ye o la, bia nu wò Mawu nàfia mɔ yi ke nàto la. Wò fiaɖuƒe neva. Na míegbe eƒe ŋkeke nuɖuɖu. Nàtsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí. Abe ale ke míawo hã míetsɔ kena mía nɔnɔewo ene. Nu ɖeka secret alo secret yi ke magblɔ na wòe nye bena ɖe. Mègalé ame aɖeke ɖe dɔme o. Ame yiwo ke le agɔ dze ɖe ŋutiwò haɖe, mègalé wo ɖe dɔme o. Ne ètɔ ɖe Mawu ƒe ŋkume ɖe, nu yi ke dim nèle mègakpɔe o la, ɖe wo ɖa le wò dzi dzi la, ɖe wo ɖa le wò agbe me la, ɣeyiɣi meli o la, mègagblẽ ɣeyiɣi ɖe ame yiwo ke tso ɖe wò agbe ŋuti o. Ame yiwo le wò vɔ̃e dim ɖe, mègagblẽ ɣeyiɣi ɖe wo ŋuti o. Te ɖa le wo ŋu, tsɔ le wo gbɔ. Ge ɖe Mawu ƒe ŋkume, eye nu yi ke Mawu bia wɔ na wòa, wòawɔe na wò. Futɔwo ava, fuma woade dzesi le be nyateƒe ele Mawu aɖe subɔm. Tsɔ ke nɛ abe ale si míawo hã míetsɔ ke ame siwo dze agɔ ɖe mía dzi ene. Esrɔ̃wò ya, ƒometɔ ya, nɔviwò ya. Ne perte pas ton temps, laisse-les. nenemae la nenemae mègaɖe mɔ na wo o mègaɖe mɔ na wo kura o futɔ mawo ɖe woagblɔ nya alé fu o be ne tɔ ɖe mawo ƒe ŋkɔ me ɖe màkpɔ naneke o Be ne tɔ ɖe Mawu gbɔ ɖe makpɔ nane ko. Yometsila mawo ɖasi le ŋu kɔ ƒe mɔ na wo. Wowɔ ƒo ɖe ŋuti ɖasi le ŋuti kɔ ƒe mɔ na wo. Eyi meli o la, nu yi dzim ne le na bia Mawua. Eyi meli o na galé ame ɖe le fun mɔ la. Esia megakplɔ mi kɔ yi tete kpɔ mɔ la. esiawo na ɖe mi ɖa la mawu na ɖe mi ɖa le vɔ siawo katã gbɔ ebena ɖe mia dome ame ka xɔlɔ axɔ amedzro ava abia wo nu ko ɖe miabe yewo manɛ o be ekple eƒe viwo yewo dalɔ ne mexa ɖe xɔlɔ nyenye ta wa efu yi ke ɖege o la nea anɛ nu ma. nenema wòle míaƒe agbe me ma. Wotsi ma gblɔ nɔ be Mawu ye le tawò kpɔ. Ebe mi dzila vɔ̃ɖiwo, minya leke minana nu mia viwo. Evi ma bia abolo ɖe woatsɔ kpe nɛ o. Evi ma bia tɔmelã ɖe woatsɔ da nɛ o. Evi ma bia koklozi ɖe woatsɔ dziɖegbe akɔ de si o. Fofo ka ate ŋu awɔ numa? Alo dzila nyɔnu ka ate ŋu awɔ numa? Womate ŋu awɔe o. Ewɔamee ke nye dzila mete le wɔ ge o. Leke ke ɖevia ƒe nu vena dɔme nɛ o hã ɖe, eye meɖona bubu nɛ o hã mete le wɔ ge o. Ekpɔ nya ɖa. Yesu bia ɖo ŋku na mí bena ɖe mía dzila vɔ̃ɖiwoa, míenya leke míanana nu mía viwo. Ke nenye be dzila vɔ̃ɖiwo nya aleke wonana nu nyuie woƒe viwo ɖe, yewo gblɔ bena ɖe hmm, Yesu enyo. Le xexlẽme wuietɔ̃lia, verse 13. Verse thirteen, Azɔ mi ame siwo nye ame vɔ̃ɖiwo, mienya ale si mienaa nunana nyui mia viwo. Ŋu keke Fofo si le dziƒo la mana gbɔgbɔ kɔkɔe ame siwo bianɛ la o mahã. Nui ke Yesu be nye kple wò míabia, eya koe nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ le mí Kristotɔwo kplɔm le agbea me ɖe? Nɔvinyewo, xexea magblẽ o. Míbe xexea le gbegblẽ, gake míawoe le xexea gblẽm. Menenema Mawu ɖo xexea o. Ele gbɔgblɔm bena ɖe Mía egbeviwo ke se Mawu ƒe nya eye míedze si Yesu Kristo. Enya la le mía gbɔ yi ke míawɔ ɖe nya la dzi. Mí mele wɔwɔm le nya la dzi o. Nu yi ke agbetɔ medze be ne wɔ ye wɔ mí la. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ le amegbetɔ kplɔm nyateƒe ɖe, ŋutsu kple ŋutsu woaɖe wo nɔnɔewoa? Nyɔnu kple nyɔnu woaɖe wo nɔnɔewoa? Nenye be Mawu ƒe gbɔgbɔ le ŋutilã yawo me, eye menye gbɔgbɔ baɖae le wo me o, ne menye Abosam ƒe gbɔgbɔe le wo me o, wɔmee le nye gbese ɖomahĩ ele ƒowòme me. Metsi megblɔ be nàyɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ. Dukplɔlawo katã ku ɖe ega ŋu. Ega vivivo nui medze be woaxɔ ade amegbetɔwo me adze agɔ le Mawu dzi oa? Eya wɔm míele le xexea me. Nye kpli wò gbɔ ku ɖo be míabia Mawu ƒe gbɔgbɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe nado mí nu sɔ be Abosam magblẽ mí le xexea me o. Yesu be, Kpɔ ɖa! Míezu dziɖulawo ƒe dziɖula. Yemena mí vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ o. Yemena mí kluvinyenye ƒe gbɔgbɔ o. Míaƒe tatɔ hã mete le nu ƒom o. Míaƒe tatɔ mate ŋu agblẽ nya na dukplɔlawo o. Nu ka gbɔ tsom wole? Nɔvinyɔwo, ɣeyiɣia de be míado gbɔgbɔ kɔkɔe. Ebe ɖe ame yiwo katã yɔna ye fofoa, ame yiwo katã dzina ye fofoa, ɖe mana gbɔgbɔ kɔkɔe wo hã. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la le mía dzia, míawɔ nu sia nu. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la le mía dzia, akplɔ mía ge ɖe nyateƒe me. Nye kple mía nye nyateƒetɔwo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma nato mi ŋusẽ. Ne kɔnunya anye sã, nugɔmesese, dziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ agbã kɔ ɖe xexea katã me. Medo gbe ɖa le ŋuti ya. be míate mɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe na Mawu ƒe kekeli ƒe gbɔgbɔ ma yi ke naa nu nyuie, yi ke naa nya sã, nu gɔmesese, yi ke naa wodze asi nyuie kple vɔ̃a. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma neƒoe ɖe xexea katã me, nege ɖe dzokplɔlawo me, nege ɖe ame sia ame me, eye vevietɔ mía Kristotɔwo, míaƒe kplɔlawo tso papa dzi va kɔ ɖe pastawo katã dzi, kɔ ɖe fadawo dzi, cardinals, woanye nyateƒetɔwo le Aƒetɔ la me. Nye kplɔ míagblɔ nya ɖi be abosam maɖu mía mía dzi le xexea me. Wobe dzilɔlawo míanya nu yiwo katã woɖo yi ke menye Mawu ƒe lɔlɔ̃nua. Aƒetɔ netutu wo ɖa le ŋdi ya le ŋkeke ya me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvinyewo ele be míatsɔ ado gbe ɖa le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Nɔvinyewo ele be míayi kplɔ dzi le yeyɔ me. Wotu gbedoxɔwo gake wometu míaƒe dziwo o. Wotu gbedoxɔwo. Gake wometu míaƒe nu o. Medi be nye kple wò míagblɔ nya ɖi abia Aƒetɔ be eƒe lɔlɔ̃ nadze go le agbe sia me. Mawu ƒe ɖoɖoe ko ɖoa eye koe ava eme. Eya ta le eya me, le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me, ame vɔ̃ɖi yawo, ŋutasẽla yawo, gbegblẽtɔ yawo, ame yawo biɔ tsrɔ̃ xexea, Aƒetɔ ƒe ŋusẽ naɖe zɔ Wòagbã teƒe sia teƒe ka ame vɔ̃ɖi yɔ le, eye woyina gbɔgbɔ me be yewoayɔ lé aʋa. Yewoawɔ aʋa kple Mawu viwoa? Womaɖo mía dzi o. Dɔla akpeakpewo, wonekɔ anyi nɔ, wonege ɖe dukɔwo me, wonetsrɔ̃ ame vɔ̃ɖi yawo. Nye kple wò ƒe dɔwɔnae awɔe. Mawu ƒe gbɔgbɔ na do ŋusẽ wò le ŋuti ya. Mawu ƒe gbɔgbɔ na tu kawo le ŋuti ya. Mawu ƒe gbɔgbɔ na ke ɖe wò agbe me. Míayɔ Mawu ƒe fiaɖuƒe be ne ɖiɖi ɖe míaƒe ƒomewo me, wòaɖiɖi ɖe míaƒe agbewo me, eye ŋutifafɔ na xɔ anyi le be Kristo ƒe ŋusẽ yi ƒe fu kɔkɔe ma yi tsa ne de vɔ̃ ɖe sia ɖe ɖa le xexea me. Efu kɔkɔe ma na klɔ mía ŋu vevietɔ mía Kristotɔwo nu. be míanɔ dzadzɛ na Aƒetɔ la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woyra wò le ŋdi ya. Mawu ƒe asi sesẽ nanɔ dziwò le ŋdi ya. Eye kekeli naklẽ ɖe wò agbe me. Aƒetɔ nena wò gbɔgbɔ kɔkɔe ma yi ke nakɔ awɔ nu sia nu. Nena wòada nu yeye. Edɔ yi ke wɔm nèlea, gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe eŋuti. Le wò aƒe mea, gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe eŋuti. Le wò srɔ̃ɖeƒea, gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe ŋutiwò. Le wò suku, afi sia afi yi ke nèlea, wò gbɔgbɔ kɔkɔea, Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe, yi ke wòna wò hã, gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le mewòa, nedo ŋusẽ wò le nu sia nu me. Liba kaba da zu. Lihondala makandolobo katoshike. Lirakita kotasi kali. Zabadu gandu dehelekete. Zabroka Tosika, Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ko nedze go le wò agbe me. Mebe dziƒo ƒe lɔlɔ̃nu ko nedze go le wò agbe me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, woyra wò le ŋdi ya. Woyra wò le ŋkeke ya me. Mawu ƒe dzo nabi le mewò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le Mawu etɔ le Mawu vi kple gbɔgbɔ kɔe la ƒe ŋkɔ me, woyra wò le ŋdi ya. Amen.